Pemaitei horyvéva peẽme g̃uarã mba'éichapa ko árape ñañemomandu'áta ñanembo'epy ha'éva hína ñe'ẽ teja rehe, España ñe'ẽme ha'éva hína adverbio, upeva'erã iporãiteva'erã jajesarekomi hese. Ñe'ẽteja ha'éva hína España ñe'ẽme adverdio en guarani. Ñe'ẽteja jahecháta ipype he'iséva ñe'ẽteja ñemohenda, clasificación, ñe'ẽtejamoambueha ha'éva hína accidentes. He'iséva concepto ha'e ñe'ẽ otekome'ẽ térã omoteĩva ñe'ẽtévape. Ikatu avei omoambue ambue ñe'ẽtejápe térã peteĩ terojápe. Es la palabra que sirve para modificar calificando o determinando al verbo. también puede modificar a otro adverbio o al adjetivo. Techapyrã, Ejemplos, Oguata porã. Oho mombyry. Outa ko'ẽrõ. Upépe jañemohenda clasificación de los adverbios. Ñe'ẽteja tekoguáva, adverbios de modo. Ñe'ẽteja tendaguáva, adverbios de lugar. Ñe'ẽteja araguáva, adverbios de tiempo. Ñe'ẽteja papyguáva, adverbios de cantidad. Ñe'ẽteja porandúva, adverbios de interrogación. Ñe'ẽteja moteĩva, adverbios de afirmación. Y ñe'ẽteja mbotovéva, adverbios de negación. Ñe'ẽteja tekoguáva, adverbios de modo. Ko'ãva ha'e hína umi otekome'ẽva ñe'ẽtévape. Ñe'ẽjoaju katúpe oiko chuguikuéra moĩmbaha opaichagua tekoguáva. Estos adverbios de modo siempre funcionan sintácticamente como complemento circunstancial de modo. Techapyrã ejemplos Oguata porã. Oguata vai. Oñe'ẽ hatã avei katu ja'e oñe'ẽ kangy. Osapukái po'i avei katu ja'e osapukái pyrusu. Ohai mbyky ha avei katu ja'e ohai puku. oiko pya'e ha avei katu ja'e oiko mbegue. Ha péicha. Ñe'ẽtéva tenda guáva, adverbios del lugar, Ko'ãva katu ohechauka moõitépa ojehu ñe'ẽtéva omoandúva. Ñe'ẽjoaju katúpe oiko chuguikuéra moĩmbaha opaichagua tendaguáva. Estos adverbios de lugar funcionan sintácticamente como complemento circunstancial del lugar. Techapyrã ejemplos oguata mombyry, oguata ag̃ui oike ko'ápe osẽ amo ha péicha. Ñe'ẽteja Araguáva, Adverbios de tiempo, Ko'ã katu oñanduka araka'etépa ojehu ñe'ẽtéva omoandúva. Ñe'ẽjoju katúpe oiko chuguikuéra moĩmbaha opaichagua araguáva. Estos adverbios de tiempo funcionan sintácticamente como complemento circunstancial de tiempo. Jechapyrã ejemplos. Ogueru ko'ág̃a. ogueru ág̃a. Ogueru kuri kuehe, oguerúta ko'ẽrõ. Oguerúta upéi Ñe'ẽte japapyguáva, adverbios de cantidad, ko'ãva oñanduka mboýpa ñe'ẽtéva retãkue. Ñe'ẽjojukatúpe katu oiko avei chuguikuéra moĩmbaha opaichagua tekoguáva. Estos adverbios indican cantidad, se utilizan para expresar intensidad, magnitud o grado. techapyrã, ejemplos, oguata, heta, sa'i ogueru, mbo'opy ojogua, ha péicha. Ñe'ẽteja porandúva adverbios de interrogación. Ko'ãva jaipuru ñe'ẽtéva ndive ñaporandu hag̃ua omoandúvare. Ko'ã ñe'ẽtecha oguerahava'erã ñe'ẽpe hetãi upeigua pa térã piko. Los adverbios interrogativos conforman una categoría especial de adverbios cuya función distintiva es la de actuar como encabezadores de oraciones interrogativas. Techapyrã ehémplos. Moõpa reiko? Araka'épa reju? Mba'éichapa reñeñandu? Mba'épa reipota? Mba'érepa rejogua? Ñe'ẽte jamoneĩva, adverbios de afirmación, ko'ãva ha'e hína umi ombyajéva ñe'ẽtéva omyandúva. Un adverbio de afirmación es aquel que afirma o confirma un hecho. La mayoría de las lenguas

Ñe'ẽteja mbotovéva, adverbios de negación, ko'ãva ha'e hína umi omboaje'ỹva, ñe'ẽtéva, omyandúva.

ani anive araka'eve. Hénte jamoambueha accidentes de los adverbios. Papapy, número. Meña, género. Kokatu, grado. Papapy, número. Ñe'ẽteja naiñambuéi papapýpe.

Ikatu ja'e avei. Umi karai oho mombyry. Umi kuñakarai oho mombyry. Ha péicha. Ko katu, grado. Ñe'ẽteja rehe ñambojoapykuaa umi ñe'ẽpehetãi ko katuguigua. Avei ñambojoajúva tero, teroja ha ñe'ẽtéva rehe. Los adverbios sufren los mismos accidentes de grado que los sustantivos, adjetivos y verbos. Techapyrã ejemplos, Pokatu ypy, grado positivo, mombyry, naiñe'ẽpehetãíri, es decir, sin partícula. Pokatu mbojojáva, grado comparativo, mombyryve, Ko katu, tuicháva, grado superlativo, mombyryete. Ko katu, tuichavéva, grado súper, superlativo, mombyryeterei. Ko katu, tuichavéva, grado superlativísimo, mombyryrasa. Ko katu, tuichavéva, grádo ultra superlativo, mombyryetereirasa. Ha peve ñanembo'epy rehegua, ha katu jaguerekóta pa'ũ ñaporandumi hag̃ua ñaporanduséva. Ha ndaipóriramo porandurã katu ha peve ñanembo'epy rehegua. Péicha guyje peẽme.